Fi di rheolwr safle'r ysgwrn, um, dwi wedi bod yma ers 5 mlynedd bellach. Mae gwirfoddolwyr sgyn ni yma yn ma nhw'n fabulous. Um, maen nhw yn dod o reit agos um, a maen nhw gyd, maen nhw gyd yn siarad Cymraeg. Mae gen i ambell i ddysgwr y dysgwraig ddoth yma i gychwyn a maen nhw wedi codi hyder um, fel do'n i'n be. Yym, lot o bobl lleol, lot o bobl yn nabod y hanes yn dda, ond hefyd lot o bobl sydd jyst yn licio cymryd yr amser i sgwrsio efo ni fel tîm, i sgwrsio efo y cyhoedd pan ma' nhw'n dod yma, o bobl o bob man. Yym, a ma' 'na ma' 'na griw da ohonyn nhw yma. A 'dan ni'n licio mynd am fwyd, wel 'dan ni'n neud lot o bethe allan o'r ysgwrn hefyd, mynd am fwyd, mynd am drinc. Ma' gennyn ni rola gwahanol, yym yym teithio tywys y tŷ ydi'r un, Sy'n ychydig bach yn anoddach i recriwtio oherwydd mae pobl yn, am ryw reswm, yn teimlo lot o bwysau i ddeud y hanes yn iawn. Felly, y ffordd mae'r ysgwrn yn rhedeg ydy, mae, pan mae cyhoedd yn dod yma, maen nhw'n mynd ar daith yn y tŷ ar yr awr bob awr, a mae rhyw hanner awr o sgwrs a wedyn y gweddill o'r amser gawn nhw grwydro rownd y tŷ. Felly, dych chi'n deud stori yn y cegin a stori yn y parlwr. Am hanes Hedd Wyn, hanes y teulu, hanes y gada' a'r Eisteddfod. diwylliant Cymreig. Ac i ddeud y gwir, 'da ni gyd yn deud stori chydig bach yn wahanol, mae'n dibynnu lle mae diddordebau ni. Um, unrhyw un sydd yn licio siarad efo'r cyhoedd, dim ots os da chi mewn i'r hanes neu da chi'n gwybod lot am y rhyfel cyntaf, dim ots, cys da chi'n ni ddeud hynna wrthych chi. Um, just bod chi'n licio siarad efo'r cyhoedd a, ac, yn, ac yn eitha hyderus mewn ffordd. Wedyn mae gennym ni er gwaith yn y cegin, neu'r er cornel coffi fel 'da ni'n galw fo, 'da ni'n rhoid te, coffi, cacen yym a ma' 'na coffi machine eitha yym posh yma lle 'dach chi'n ca'l hyfforddiant ar y coffi machine a cw' ma' rywun yn neud yn fan 'na ydi ma' nw'n croesawu bobol yym eto os 'dach chi'n licio s- sgwrsio efo bobol o bob man yym gwerthu tocynne, deutho n'w am y safle, dim gymaint am yr hanes, ma' nw'n ca'l hynny anyway a wedyn ma' gennych chi'r jobsus garddio hefyd. So ma' 'na... Mae gen ni ddwy ardd, un yym gardd gwyllt a'r llall yn un llysia. Yym does na'm lot o llysiau'n tyfu ar hyn o bryd, 'c'os gennyn ni'm lot o wirfoddolwyr garddio, felly fysa fo yn lyfli cael ambell un yym arall. A wedyn mae gennyn ni yym behind the scenes chydig bach, felly yym ma' 'na hyfforddiant ar gael ar sut i glanhau creiriau yn y ffordd iawn, yym y ffordd 'swn i'n neud o, dyna 'yn swydd i. Yym, i gatalogio yr archif, mae'n ychydig o archif yma, i yym, ymchwilio mewn i hanes, mwy o hanes yr ardal. Er enghraifft, mae yna 30 o hogia, um, ond 34 o hogia trawsfynydd wedi cael eu lladd yn rhyfel cyntaf. Mae yna waith ymchwil angen ei wneud ar arnyn nhw. Mae'n ychydig o waith wedi cael ei wneud gan un o'n gwirfoddolwyr ni. Um, yn anffodus gath i swydd. Dyna'r un peth arall, da ni'n colli bobl i swydd ni. Felly mae yna, mae yna ddigon o bethau, trawstoriad o bethau i wneud. Felly, os mae gwirfoddolwyr neu potensial gwirfoddolwyr yn meddwl, os gen i ddim yr hyder i fynd â bobl rownd y tŷ, neu dwi'n cweit yn siŵr, Os alla i wneud coffi a ballu, mae yna bethau eraill i wneud yma. Yr ymrwymiad i gwirfoddoli yn yr ysgol, mae'n rhaid i fi ddeud, does 'a ddim. Dydw i ddim yn licio deud, o dwi'n disgwyl bod chi yma un diwrnod yr wsos. Ond 'sa fo'n rili braf os 'sa rhywun yn gallu cynnig un diwrnod yr wsos. Ond deuda bod rhywun yn deud, o mae genna i wsos yn gwyliau ha'. Alla i wneud chydig ba- y bach o waith tywys yn y tŷ ar ddydd Mercher yn gwylio ha. Mae hynna'n ddigon. A do- does 'na ddim disgwyliad bod mae pobl... Dwi'n meddwl mae 'na lot o bobl yn teimlo chydig bach o bwysau cyn gwirfoddoli, o dwi'm dwi'm isio roid y commitment yym yr ymrwymiad yna. A does 'na ddim. Yym be' bynnag, allen ni fod mor hyblyg â phosib yym a 'dan ni'n ysgafn yn yma. Yym oherwydd dwi'n meddwl bod o'n bwysig deud a mae 'na lot o o bryder mewn lot o llefydd safle treftadaeth amgueddfeydd, bod gwirfoddolwyr yn dechrau cymryd lle staff. Dydy hynna ddim yn digwydd yma. Mae gwirfoddolwyr yn cefnogi staff a maen nhw'n helpu staff, ond dydyn nhw ddim yn mynd i fod yn rhedeg y lle yma ben ei hunain. Os ydych chi eisiau cymryd y cyfle i ddod i nabod tîm a gwneud ffrindiau mawr, mewn tîm garedig o bobl yma. Dewch draw os dach chi isio rhywbeth i wneud, os gennych chi um, angerdd am hanes neu angerdd am gymuned. Dewch draw i gael sgwrs, dewch i'n nabod ni. Um, da ni'n groesawgar ac yn gynnes iawn yma.